FGM yairanire nyagitari, bono omwana akobutorwa obobutoru mpaka omokina, omwana omwaka omwana osareka pi. Bono omwana oyo ogerire abamura ababaitanire, omwana oyo ogerire omomura oria ororire enchera agaramekire gochia asare, enchera amwanchete, mpaka oteba bono am useless, tiga anyekore. Bwekora, abana be chiuniversity mono, abaiseke mwabeire useless. kwa yaani kwabeire epigichi egotakunwa Atebi. gose oiseke takai ogakara omuya buna buna omoiseke oria omosacha ataragocha, omoiseke omoronge, rero babeire rero babe mwabeire useless.
Mbuya mono sana baria bonsi bamotote motorigeretie rero. Itore Humphreys Hotel ase amang'ana ekegusii agokorekana. Intwe tikobatebi ng'a kera December amang'ana arare aye ogokumia, lakini ase rero nanyore abang'ina babere, naki okorokwa baba. Uncle Kuros Kemunto Nyareo. Ehe. Oyo aria nomomaete agokwa Chinese. Chinese. Rero iga iga, omoyega nore aa. gokwarokia abana kebongo abamura. Lakini nabo gaki nabanyore abang'ina, nabo mogotosemi mang'ana abere atato igoro buna kare, amang'ana akabere igoro y'abaiseke. Moto ere esake iga tu, aka squeeze binto ebi taba mbaakanete esake arinche akanete, lakini naki biakabere kare, eng'encho yabo mbiribiri. Mbuya mono, mbuya mono ase ribaga eri, naende mwakorire egento ekiya, ekiagera kare, abana ekero bagachiire bware, abaiseke, ekero bagachiire oko bakobanga, abang'ina mbaro aba bare abang'ina koro, alafu na omoiseke origwa, oyo okomosiga, okoira omwa- omware oyo nyomba, ekero achiire bware. abang'ina ngotenga barenge, ekero omwana asarirwe, Omogooko kabisa. omogooko abang'ina bagota nonya na echianga abwo are koringa, otigarie ekamisi yoka. Yarenge amang'ana egekoo. Amang'ana egekoo nere nonya naye kware korora mura bare korora baka chimbuna, Kei. bateba ng'a abang'ina abwo gocha, ekiagera aye bare konyara na omura nchera mbare komotiga, igo bakomominyokia, bateba mobwate, momura oringa bwome ebirundo. Erio abang'ina aba bagotenga bagochagencha aa bagochagencha kweri kweri. Bono oyo omosegi oye nere ore koa amachiko, nere ore komoa amachiko ng'ina.
Omanya komotebia iga, gwarokire, tobasa gochi goikaransa ase ase akorete ki? Ase ase are. Naende, tobasa gochi koirana riso bobe gose nyoko bobe. Bono kwabeire omonto omonene, otware amasikani. naye ntibasa gochia gokwana amang'ana amabe ase omoibori oo, gose abaiso moke, abanyoko moke, aba yaani abanto baria rende mosikaine goeta chiango chiabo. Ndio.
Naende omwana oyo kairwa nyomba, amasikani are gotebiwa naya, buna bono, ngosimekire obo nkoyeirwa barenge esuguta, esuguta eye, igaa nwaraire, Katikati omong'ina esuguta neinki? obonyansi mboro, obonyansi bo- bo- bo mono obo ogotoka baria bakwabusia ebiabuso. nonya na okogorwa ebiaguso, nere are korokwa eh nere korokwa esuguta, baaka egekamago, banyesimeka, ekero banyesimekire, mware oyo tari gochia goesibia bosi nonya, mobere tari gokuna amache ande onsi nonya, mpaka nonya nonya oko riria bamaete bakorire nonya emethenya ebere nyomba, tari goesibia, egento are goesibia, na okoboko oko, na okoboko oko iga are gokora iga, iga, bono iga agoesiberi ase esuguta eria. Omosegi oyo ache amochanie anyore yasusanire, bono aye mang'ana ago tari maya.
Amache aya naro oko o- tori kweba, kera edageka na ogoesiberia.
Abaise ki tigoigwa, omorero noro oo, omorero noro oo. Omo- esuguta mpaka orende, esuguta mpaka orende, esuguta mpaka orende, alafu. alafu kwamanya kobwate gwakora ki, ase o- ase omorero oria, ebitugi obia, omanyete ekero bare kwarokwa abare goopanga, naba gopanga omotienyi oyomo omotwe, biuma, bamanya korenta bagouta, ekero bakora gose endagera, omorero oyio noo ore mpaka aro nyomba, oyo omosegi, noo ararentete omorero oria, nonya egetugi giake naende oye omenteke, omentee kende, igo omorero. Omogaso bwoira, obotuko bwaira omorero nokothe ki? Tori korima. Ekero orimire, aye bono naende bare goteba ng'a emetago nero, ng'a aye bono moisiko otari gochia koba buya. Yabidi, naende bachia korenta, eng'encho eba- ka barenta embori, bacha konyenya, omorero oyio naende ochia gosegesa bure. boronge fresh, ekero ochia konyora amasesenia, gochia abwo abana mbakobora buna bare goteba, gose tochi konya gotwara chitangu chie, yaani enchera ende yokuraana chiraana raana rende chimbe amaragererio, eeh nabo bagakorire igo. Mwango rikondo.
Naki baba mbiore. Buyanda omorari.
Introduce yourself rende abanto bakomanye. Ase amareta ange oroki Josephine Moraa, Nyang'au, lakini eyi ororera Josephine Moraa. omogirango maa tebare koondoka Mariamu, kare ntitware koarokia bana banyaroka etware gosara, etware gosara, etware gosara, ogosara oko ninki komineti, ekero omwana abeire omonene inyaroka, Omwana oyo okonyora bono ochakire koenena, ochakire gotwara obokima engeicho, buna eng'ombe ende yonsi yatwarire amanyinga amange, yare korondorwa, yare koraswa, amanyinga aria autoka. Na ogosara gwa kare nkonga buna okwo amatuko totebe emiaka ikomi yarire gochia mega, ogosara koria omwana are gokong'a mpaka oike emiaka kumi na nane. Naende mono mono mono mono mono ebigori biabo baba bagoteba bi bare kwaroka barobwo, basoka, bagenda yaani igo na ekero omomura amororire atatochi komonyoma. Gose ekero arorekane ng'a moiseke onya arebe oboire na atakeire gosokwa, ogocha gosiganwa, nari kware koirwa gwachia kosarwa, okorwa nyomba, gwacha rende kwaboirwa ebitinga koirwa bwogo, gwakorerwa enyangi, ririkari enyangi neye ebitinga yarenge. Ogosaaroka ekero baare gosaara eng'encho yaye neri ng'a omwana o nyaroka ekero asaarirwe, ogosaara koria baare gosaara egere anyore chingaki agoika nyomba akwanerwe na ng'ina koro. Gose onye ng'ina koro taiyo abang'ina abanene basinyete ng'ina koro, baria bamanyete amachiko ya enka ya omokungu. Buna enka ya omokungu egochi gokora ki? Egochi koba. Omwana oyo ekero asoire nyomba. Kouterwa arenge omorero. Omonto nkoegwa arenge omosegi. Nomong'ina naro ore komobwata omotwe ekero agosarwa, oria nere ore gocha onya korota omorero obekire ribu, barusia ribu batiga amakara. Esuguta eye bamoiyerete embuya ere, tari bonsi bare koyerusuguta. Abare koyerwa esuguta mbaria bare gochi gosigwa. Baria bagochi kwarokigwa chinyangi. Mbare bare kwarokigwa barenge rende eke- ekanisa ya roma, batare gotaka binto ebi chikorichwa ase eng'encho na emetaga emenene yare koba. Ekero kware kwarokigwa chinyangi, nkogaramika ya- yaani ng'aki togote nkogaramika yarenge egeusi gaki bagoteba? Eeh yaani eeh nkoira yarenge nibo. Bono. Mbake bare gotaka abana babo borokerewu chinyangi, goigwa ng'aki ngwasegetwe, ee tata inche nasegetigwe, nkabugerigwa enyabubu bubu nkaorokerewu chinyangi. Bono ekero yaikeire omwana oyo a- a- aikire nyomba iga, ng'onye ogosegwa, omong'ina oria noyo are, nere omanyete buna akobanga nyomba, nere omanyete buna akobanga abamura aba risiko bagochi gokora ki? Bagochi koreta. Eng'iti eri korwa nyancha, eng'iti eri korwa nyancha, oyio nomogano omotambe, oyio oratake amang'ana amatambe. Igoro bono yogosaroka kwa omwana omoiseke, ntwegenete ng'a ekero omwana omoiseke asarirwe, nkonyara arenge koba omotegereri ase enyiomo yaye. Ekero mwakanyora chingaki mwamosemi. Ee, ee osemigwa. Naende otebigwe ere ning'o? Bono bwimanya, ekero omwana atarasarwa akwanerwe nabang'ina abanene buna bono, mbari kwimanya, mbari kwimanya, omwana tamanyeti ere akorora abana bagochia ase nomomura oyo ere omokoro amatuko make ekero okonyora abana abake abange babwate abana nyomba, bakonyora amarita amapema, ase eng'encho batari konyora chingaki chiogokwana na abang'ina akoro, na ogokwana na abang'ina bamanyete obomanyi bwa enyomo. Ee, bono inche nabo nkore omwana one nomoke, kebirengera ng'o ng'oki omwana oyo one nomoke ase eng'encho ninche namobiarete, tamanyeti taramanya kende, lakini omong'ina oyo ominto nakomanya omwana oria oyo chinese, ochakire gotara bobe, ee omwana oria mbo bagotara. Bono lakini ekero arorire, nabang'ina bare twabeire ababe, twatwarire chindamwamu. Tingocha ko ngonchie kogotebia ngotebia rero omwana one nere arendete para, eh, lakini riria eh aria ere abang'ina twabeire ababe twabeire chindamwamu, lakini riria nabo are korora omwana omotogonyera omwana oria bwa ebacha bwa ekumba, lakini rero ache amotogonyere omwana nakomotebia omokungu oria, gachia orende abe agwo. Na inche ogocha kogotebia ngotebia tingotometi ondendere mwana, abana basarekire, ogosara koria na okuya kwarenge inche nkogoteba ase inche, ase eng'encho nkwagerete chinyuoma chigakira. Ase bono iga ebigori biaino ase korigia eria abakungu mobwate, nobwate omokungu agokong'aina riria more nyomba. Buna bono gesa chinde ore iga iga agakora ebiaye.
Lakini chinyomba chiria chinkoro, omokungu amanyete ng'a nase are togaikaransigwa na baba, ngatebiwa gosoka isiko ekero kwanyomirwe na omosacha ogo, amasangi naro, gosoka isiko okoorwa na omogaka ogo. Aye namagoso amanene, gekuba kiago omogaka ogararire omwana ogakogonka omosacha onde tari korarera, ngosomi guba arenge, lakini bono iga, nonye na omwana nkogonka are omosubati ochire epara na omosacha omong'ao,
oira naye agocha kogonkia omwana,
ebimwana biareire boire boire boire, ebimwana biasaire boire boire, omogaka ogo ogakorera omogongo kera engaki kera engaki, ninki. nase eng'encho y'obonyaka boria, naende obonyaka obo bwaretirwe igoro y'ogotasarwa. Iga mbatebi ng'a ogosara koria tari kwarokia oko bakwarokia siku hizi, ogosara koria kwarenge etafauti, naende ebare gotumeka orosiaga gosara. Yaani ni kama gosaraga ase omonto kwanya koumia egechara, osarawe amanyinga aria eteka amabe. Rero eba akobutora babutora chinyama. naende mono FGM eye egere chinyagitari, abang'ina baria ba obomanyi, mbari ebachete bagatiga buna bakanetigwe, bagatiga. FGM yairanire nyagitari, bono omwana akobutorwa bobe obotorwa mpaka omokina, omwana omwaka omwana osareka pi, eh, omwana agoita ogoita gwoka omwana nabo arakwe.
Eserekari rende inche ase egaeti bono ng'a mang'ana ya ogosara nkoiyia. Motakobanga kende igaa kiong'anyo. Ekrisimasi kegocha, abana abas- abaiseke bache basomi buna abamura bagosomigwa ake bongo rende. Naki na- naki twateba nonya bono, timaeti nki batotigerete abana abaiseke isiko, ase eng'encho abana abaiseke bagerire abana baito abamura bakure. Taibo?
Ase eng'encho abana aba, mbabwati mosimamo, okonyora rero nabwate gose mokaaye mambia ende nakabwate gose enyang'au. Igo.
Bono omwana oyo ogerire abamura aba baitanire, omwana oyo ogerire omomura oria ororire enchera agaramekire gochia asare, enchera amwanchete, mpaka oteba bono am useless, tiga nyekore. Gwekora abana be chiuniversity mono, inche ngotagete goteba ng'a abamura baito, ekero oroche omoiseke agokora obochinga buna obwo, tigana. Tigana, oyio tari omoerio bw'obogima bwao. Oyio motige agende gochia moino gochia moino aumere, aumere aye aye amakong'u, naende ekero agotigire, ekero agochia koira namatayo ekeri kwaroche kere ekebe asende nkerarwo oo, naki kere oo.
Ee, buna kwandoche oboreu, ii, oboreu boria bwane kwaroche, okarora obuya bore ase mokaya moino aria, genda oo, oboreu boria pato tindamenta. Ase eng'encho nkorenda abamura naro ekero batuomeire, naende bainwe naende ng'a- omanya kwera aria, aria namenyete onyang'au mbuya nare koragera, nkong'a arenge na ebesa nagora amaguta. Mokare aria bono mbora namanyete oria iga arenge moka nyang'au gose omosani nyang'au, omotestiri, abaiseke mwabeire useless. Igo.
kwa yaani kwabeire epigichi egotakunwa Atebi. gose gose ATM ATM machine bagoteba Chibesa ATM eria yonsi egosoa. egosoa ende yonsi bono manya mosacha moiseke takayi ogakara omuya buna buna omoiseke oria omosacha ataraoncha omosacha ekero agwochire aye kwabeire useless Taiyo. kwabeire useless Batebi. omosacha omuya iga agokorusia mino nyomba okoira Igo. eeh.
Okoira nyomba lakini ng'a ing'a gaki ngwanchete ngwa wha- what? Agwanchete ki? Eh? Na Chinese bakwanire. atagete kogotema, atagete kogotema, Eh. akogotema iga agogogo aah, oyaga kogotangasa. Eh. Naende mambia ende naende ogende asegete, aye obogete ng'o obwate ekieni kumbe omanyete aye ne ATM machine. Otaiyo. Eh?
ego- egosabigwa na etiemu ende yonsi, omoiseke omoronge. Rero babeire rero babe mwabeire useless, ekero kabegete eyanga ore gwasi, gose obate gwakoreretwe para aria kera omonto, eh, okoreirwe obate para aria. Kotubete eyanga yago obegete eyanga yago otubete amagoro, omosacha agotamania ng'aki gaki mosubati oria ng'aki onye okorekana obosie iga, ng'aki osakare amagoro, okong'ani okoira sobo, tari okonya kominyoka igaa ng'a switi. Obegete yanga goikaransete ebi nabo akorete haja yago kare naye.
Iga abaiseke eraundi ende tokobanga omokutano kiong'aini, moche tobatebie amang'ana. Omosacha omosacha ekero agosoire magoro ago kwabeire useless.
omoiseke omuya rende oboiseke bwao. Igo bono ntotageti bana baito baumie abamura, kwanyora bono omoiseke obeire ekwe rende tanga tanga igaa tanga tanga igaa iga, ase eng'encho otasaretu, bono igo ogasaregete boria egekone, igo ogasaregete egekone, kwagenda ase town, kwagenda ase mokaya, kwagenda ase nyalinda, kwagenda gose ase ng'o. Omomura naye ekero okorigia omwana omoiseke otagete omosani, tago rero ense yabeire enkong'u amarwaire achire, rigia omoiseke oyomo, kara ira chingaki chiago, Okomana kabisa. ira chingaki chiago, genda sobo etange na sobo nyore omosani, moborie ng'aki bono aria onyarebe omoiseke oria, nyarebe nomomanyete, omoiseke ominto basomete komantome gochia sobo bono. nachire koendana na igure, na igure bagokwana bobe sana nonya mpaka noboire, ai ai ai aria aria namaguguru,
tamera magega ake, ira ng'ora naende naende naende gera rituko ring'ao naende genda nabagenki mbare oo, naende genda ase ang'ao, naye ekanya gotumeka your psychology, egekimo okoroka egesongo. psychology,
karamorigereria ango, ebinto biria natebetigwe iga are iga, ebinto biria natebetigwe, naende kararigia omosani ogo momura onde, naende karamotema, karamotoma agachie gasi iga aria, achia omokwarera iga ebe- ebesa eyorore, okonyora omogwenia tata tigera magega, eyio abeire ATM machine. tigera magega.
Igo ogosara kw'abana abaiseke, nokuya kwarenge ase inche, bono yaikire bagoteba ng'a gose ng'aki okonyora abana gose ng'aki, intwe buna twaiga abang'ina ntwasaretwe, gosarwa ntwasaretwe, tobiarete, nimbwate abana kumi na mbiri, nimbwate abachukuru bono iga bare kumi na nane.
Igo bono, gosara koria nkware goaffect gose kobiara. Lakini bono oko- okobutorwa oko bakobutorwa bagorwa Nyagetari. eh, Nyagetari na Nakwo okobe. chimagasi, ne chimagasi. Nakwo okobe. Baminto, okobutora koria na okobe, eserekari korokwo naende eyete chinyagitari bori, ah, mbo ebagokana lakini abana bakobutorwa. Eigo. Nyagetari, omwana obutorwa, naende buna riria agocha bono riria agasaregete bono bokong'u, eh, riria agasarigete bokong'u, omobutoire, omobisire iga abwo agotara iga abwo bono. Bono are useless, lakini riria bono, riria bono riria ekero are gosarwa nkoba ekwarenge nyomba, atebigwe baba, bono omwana omomura, ogokora iga, igo okoba morito, ogokora iga, bono aye ogokora ekwere ende, ogokora iga, egento gete iga ogokonyora. Bono omwana omoiseke nkwemanya arenge buna nabatebia, bwoba omwana omomura, naende riria kare, nabo kwagoa buna ong'ana iga, ne cousin yago, na mwana onde omino, mwarare nyomba eyemo riiyo inse. Rakini rero, inki kiabeire ekebe? Mpaka omogaka oria obwate abachokore akobwate omochokoro oye? Eh, ninki? Ninki kiabeire? Amasikani totagete abana bafundiswe abana abamura naki natae omokutano oyo rero ore aiga, abamura tiga bache ase obonge, ntobwate abalimu bwa ogokumia, batebiwe. Bobe abaiseke Kabisa. babatige ee ntotagete tonyomerwe lakini rigia omoiseke oragokonye akonye ne family yago akonye na mama omino torigia omoiseke ogocha kogoita ait yaani okwe naende agende atige egesaku kiago kegosira ee.
Mbuya mono sana. Chinese, eh? Eh. Erinde echae yarenge aye nabate ng'a siba echae. Gosiba aye, gosiba nabo bono neroho. Echae mosibe, nagwateba. Mbuya mono amang'ana ayio, ngokweresa namayo are. Ehe. Egento giatoitire pi, amasikani aborire, abana bakorigania abanyene ase abanyene, na eke, abamwabo, bakoiborania abana. Pole. Egento nkere ekemo komoranche, intwe abaibori, abaibori, babeire bakomenya na abana babo chinyomba. Buna bono, Nairobi nebwate egasi enkong'u sana. Okonyora omong'ina, na omogaka. Egetanda kiabo nao kera, abaiseke nao bara, Ebasi yetete.
ebasi ebetete, omoiseke nao ara. Bono rende, ekero mwamenya nabana ao nyomba, nabwo bagerire abana bange basarigire, Taibo?
ekiagera chinsa ngoika chire, Ehe. omaete omwalimu ngoika are chinsa akomake ebitabu. Ndio.
ekero akomoakia ebitabu chiria, akomanya ng'a eansa nere eye, omwana omanyire ng'a eansa nere eye yare gokora ki? yare koorikwa igo monyigwete. Bono ng'aki oroche omwana oye ataibere, eh ng'aki etaibere, eke ne eye ne eye, eye ne emesa eraa, na eye ne eyende aa, ng'aki omwana ataibere ekiagera egetabu nekemo omobwate abwo, mogendete korika abana barigereretie. Na mono. Bakaamura baito basarigire abaachire bono. Igo ogochia gotebia omwana naki, yaya, tiga abana barare mwang'ina koro, omong'ina oino omorogi, yagochia koorokia abana bane rirogi.
Ee, yagerire abana baito basarigire, abachukuru baito basarigire, buna bono intwe ogokwana iga, intwe na abang'ina tobwate abachukuru bachia etata ande, nonye tore iga, omonto ogwancherana. Lakini rende, gaki tore gosoma ekegori eke egeke. Abagusii iminto ase yabeta, takorara na abana erumu eyemo, nonye kore Nairobi, nonye gokora Nairobi akong'aini tomera abana nka babere oo.
Gokorora ee gokonyora tori konyara komba enyomba eng'ao, abana aba bakore ki? Bamenye oo mwarora na mambia, gaki ng'aki orabeke omomura, ng'aki orabeke omoiseke. Mambia onyore babwate abana, ng'ai ogoteba barwete? Eye nere esababu eria ekogera ekero abana bagenire, nonya omogaka ng'a yaya nagendete gusii, ngatiga omwana naye ase, kwanyora omogaka oimokirie osaririe omwana oye,
biasareka, ng'ai rende okeira. Intwe tware gosaba iga Nyasae atokonye, gakiiii, aakio ng'anyo. tiga abaiseke bache tobaerese naende egento kende nekomoraria, abaiseke baito ogoonchokana oko naende kwabeire okobe buna aye omomura, nabo okomotebia omomura naki aye, nigo mbwate edemu nere aria, togende ango oranyenchekere genda onyendagererie, onye morangerie ache, tata one tari gokorangeria agochia omoraria. arikwe amotoma atake eposition yaye basi ogocha ogoteba naende nyoko Isiko atokoroka kugongewa. Eh igo torosia gokwana abwo gwakong'ontera omanyete oria nonye mogokwana kwamo Okong'onteirwe. eh nonye mogokwana nere oria tagotageti pi na okogwancha gwenche oyio amba oyo nere otagete ko proki gosaria aite arwarete Igo. akorora ng'a enchera eye nere namonyorire nere emwe basi mosike gagocha asore kwasoa oko- okwarora ngokoni nkorare Eh. nki kiaba totaetaini Inki kiabete? Inki kiabete? Baba, inki kia. Eh, eh, timbwati time, naende timbwati chinsa, egasi ninde nare gokora, inki kwanangereria? Inki ogontebia? Bono, oyo ogoetire mamincha, ochire omosariri. Kabere igo. Naki togoteba ng'a chisagaani echi chiarenge chingiya. Chisagaani echi nkwati chiarenge chiamanya omoisikore onyarebe na omuyare, nyarebe na omobare. Yagera abanto baito bakagenderera, goikera twaikire ekegori eke, intwe iga tokianachire. Igo. Bono gochia magega ntari gokonyeka.